Meta nkunu sejrin għal programm nkun vera ċitatu tal-penni li għaw, xieġralek, ilek għamil da minn kollu, nkun vera ċitat. Nkun ċitat għax irrit il-programm joħroġ sew, nkun ċitat għax nibda nħoss responsabilta kbira. Xarabank tista' tkisser persuna u dik hija l-aħħar ħaġa li noħlom li aħna bħala tim qatt nagħmlu. Tkun eċitat ukoll għaliex hekk hemm inġustizzja trid tara li sseħħ is-soluzzjoni u aħna nibqgħu ninsistu Nibqgħu ninsistu li dik il-ġustizzja tieqa'. Dak hu Xarabank. F'Xarabank kellna nies li ħarbu mill-ħabs.
Top security kienet u jien ngħidlu ħaħħa top security u ħarbulek. Nies li ħriġnihom mill-ħabs. Allegatament innoċenti fl-aħħar se jinħeles. Nista' nsemmi iktar oġġett aġġettivi xi jfisser xarabankalija għal raġuni li dak iż-żmien li jiena kont dawn dawn ħafna kien hemm id li ħarġet u għal jisma wara dak kollu li rajt. Jiena nemmen Bla ebda dubju, dak kollu li qed tgħid. Minn fejn ftit tal-minuti oħra qed nistennew li Chris Bartolo jinħareġ mill-ħabs. X'tixtieq tgħid il dawk in-nies kollha li minn barra anke jekk ma kinux jafu kenu? Ringrazzjahom kollha tal-appoġġ.
U għall-ewwel darba Peppi kien il-mistieden ta' Xarabank. Iva, madwar 12-15% tal-programmi f'dawn l-aħħar tliet snin kienu madbutin mal-ġbir. Nagħmlu erba' fis-sena.
Sew. Jagħżlu n-nies li jiġbru. Ara kemm jinġabru fil-PBS.
flus. X'jiġri jekk dan il-programm jieqaf? Jiena M'għandekx naħseb- piż żejjed Jiena fuqek? naħseb illi l-poplu Malti. Li suppost iġorru l-gvern?
Jiena naħseb li l-poplu Malti huwa ġeneruż mhux minħabba li hemm xarabank, imma x'huwa ġeneruż mid-DNA tiegħu minnu nnifsu. Ħakna ħafna. U lanqas tistejquli arġis ofer mi benzina ta'. Sempliċiment Emi. Imma jekk tridu, ah, sejħu li Divinità. Fiex ħin tqum? Kemm hu Fil-ħamsa.
Mal-ħabib tiegħi.
U bkejna wkoll.
Kienu fil-skejjel Bilfors tilbis l-uniformi ta' suldati, bilfors. Jien m'iniex suldat. Jiena kont żagħżugħ dak iż-żmien ta' tmintax-il sena. Fil-skejjel kien hemm it-training ta' suldati. Jiġbruna fi f'post hekk fi pjazza, żrar, kollha żrar, u nerfgħu l-qalziet fuq, fuq l-irkoppa, ara kollha qed jagħmlu b'rashom hekk għax jafuha sewwa, fuq l-irkoppa l-qalziet u nimxu b'saqajna ħa nagħmilha quddiemkom, ħo paċenzja Joe, hekk, nirfgħu dan u hekk. Eka, fuq l-iżrar. U minn wara kienu tuk daqqa minn wara tiftakruha sewwa hux. Daqqa ara, ara. Demm, il-pjazza kollha demm. Aħna kunna żgħażagħ ta' bas 17-il sena. Tistaqsihom tgħidilhom għalfejn qed tagħmlu hekk. Qas jirrisponduk, jgħidlek int minn xejn. Int ma tistax titkellem, int ma tistax tistaqsi. Agħmel dak li ngħidlek, agħmel dak li ngħidlek daqshekk. U jekk ma tobdix?
Jekk ma tobdix daqshekk you've had it, taf jiftħu d-drenaġġ. Jniżżluk fid-drenaġġ. Fid-drainage, drainage, ġo drainage, ġewwa. Iwaqqfuk mill-10 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar. Fix-xemx bil-wifqa hekk tara ż-żgħażagħ jaqgħu fuq wiċċhom qishom dubbien, hawn min imut f'dil-ħaġa. Imma da x'inhu da? Dak concentration camp, camp jew pajjiż jew ma stax nifhimha. U minn ġo din il-Kamra ġbarna miljuni ta' euro għal persuni waqdiet fil-bżonn. Is-somma finali hija miljun 620,530 euro. Somma finali hija miljun 320,194 euro.
Xara bank mhux flus biss ġbarna. Per eżempju, sena l-oħra, Richmond Foundation kellhom post void kbir illi ridu jagħmluh għan-nies b'sitwazzjoni ta' saħħa mentali. U aħna minna programm fejn ġbarna l-affarijiet kollha li kellhom bżonn. Kollha li kellhom bżonn. Mela għadna żeba, ejja nibdew inċaqsmu ftit. Għadna żeba, ejja nibdew. Qed nitolbu l-għajnuna tagħkom, sinjuri. Tnax-il sodda għat-tfal, għaliex it-tfal din id-dar se jkunu residenzjali. Tisa' air conditions. Mark Lisse, Għalaqna ħġieġ. Għalaqna ħġieġ ta' din id-dar. Għaqqadna l-proġett sħiħ u ħa nkunu nistgħu nibdew dan is-servizz tant meħtieġ. Biż-żmien f'Xarabagħ irrealizzajna li f'Malta għandna problemi serji ta' nies li jbatu bis-saħħa mentali. U fil-fatt aħna nagħżlu li nagħmlu programmi biex inqajmu awareness. Pereżempju ma' Richmond għamilna programm dwar is-saħħa mentali u fejn is-soltu f'sena ir-Richmond ikollhom 230 każ ġdid, wara xarabank f'dawk il-jiem kellhom 800 każ ġdid. Nies indunaw li għandhom bżonn imorru għall-għajnuna. Nara raġel, ikun fejn nkun jien, fil-kamra miegħi, fil-karozza miegħi. Narah u nismgħu wkoll. Inkun qed insuq jgħidli u hija bqa' sejjer għal ġol-ħajt. Ma jħarġilek xejn. Bħalli għedtlek, inkun fl-eżami jgħidli biex naqbad nitlaq mill-eżami għax ħa nfalli. Niftakar kellna l-Hector Bruno. il-liġi u stqarr li kien għaddej minn problemi ta' saħħa mentali. L-offiċċju t-telefon ma kienx waqaf kulħadd isaqsi għat-telefons ta' nies, psychologist, psikjatri għax ridu lajnuna. Fl-2010
ħarġit li għattini darba f'ħajti il-kondizjoni ta' depression. Id-dwejjaq li jibdew ġejjinhom ix-xejn, jew inkella jiġu dwejjaq, ikun hemm raġunijiet u ma tkunx kapaċi inti taqbiżhom. Dik, dik hija d-dipressjoni. Tikbi, per eżempju.
Il-ħin kollu. Il-ħin kollu tikbi. Il-ħin kollu. U ma tafx għal xiex. U ma nafx għal xiex. Jew inkella l-affarijiet li jkun hemm raġuni forsi tkabbarhom. I did it my way. Illi għamilt l-affarijiet li xtaqt f'ħajti, għamilt l-affarijiet kif xtaqthom. And now, sabiħa wisq. And now, the end is near.

Nilqagħkom għal edizzjoni oħra ta' Affarijiet li Tista' u Ma Tistax Tagħmel f'Malta. Din hija t-tielet edizzjoni ta' Tista' Ma Tistax. Tista' Ma Tistax. Ma tistax iddoqq strumenti mużikali fil-karozza waqt li qed issuq.

U issa se nurukom ftit mill-aqwa candid cameras li saru f'Xarabank. Lian se tkun l-attriċi prinċipali ta' din il-candid. Lian ta' Parsi trid tixtri biss pakkett salzett. Għal pakkett salzett biss? Mhux se toqgħod tistenna fil-kju? Allura se tipprova taqbeż biex tħallas taz-salzett. Il-vittmi tagħna Kollha jċedulha. Kemm inħallas dan, please, malajr, thank you. I'm sorry, kemm inħallas dan, please, thanks.
Iċedula però għax għadhom ma jafux se jitilfu. Kif il-kaxxiera tiskenja l-pakket salzett tal-ien, id-doq sirena. Il-kaxxiera wkoll kompliċi magħna.

Jekk hawn xi spirtu jew xi preżenza magħna jew jixtieq jikkomunika magħna, jagħmilna sinjal.

Rajt xi ħaġa hemm barra. Hemm barra x'kien hemm barra? Naħseb rajt lilu.
Ċerta?
Hi, ma jekk ħad toqgħodu tagħmlu dal-kummedji naqbad u ma niġix iżjed jiena. X'hemm sorry dawn mhux affarijiet ta' ċajt hekk hu. Ċerta li huma.
Fis-serjetà? Ara weħiex biex
Peter kompliċi magħna Se juriha prodotti li se jimbarazzawha. Corazon taħseb li qiegħda live. Viagra.
Kulħadd jaf x'tagħmel il-Viagra, issa meta ngħidu liquid Viagra flok ħarġuha forma ta' pilloli għax il-pilloli jistgħu forsi iweġġgħu l-istonku. Dan huwa likwidu illi se jaħdem għall-irġiel kif ukoll għan-nisa. Sewwa. Da jikkonsisti fil-main product li huwa dan. Tajjeb, dak kull m'għandhom jagħmlu huwa li jidilku l-irġiel fuq il-parti tagħhom. U jidilku wkoll in-nisa. L-irġiel dan għalihom se jwebbes fejn għandhom artab, biex niftehmu. Jiġifieri għandhom wieħed strawberry flavour u dan huwa lubrikant biex ovvjament jintuża tajjeb, fil-fatt jismu slide, għaliex slide, biex wieħed jiżloq mal-ieħor, fhimt kif? Sewa, le, fimtek, nimmaġina li qed nifhmek. Tajjeb, jiġifieri vera prodott innovattiv u li għandek tajjeb li forsi qabel konna.
Għall-bidu ma kontx niftakru l-isem tiegħek. Imbagħad qabiltu ma' cucumber. U bdejt niftakru dejjem. Vera, hekk għamilt. Kien hemmhekk sija fil-mumenti tal-glorja tiegħi kif ukoll fil-mumenti fejn forsi kelli mumenti diffiċli. U huwa l-idolu tiegħi u ovvjament ninsab vera happy li li ktibtla this song, Papa's song, I will fight for you.
Tajjeb ħafna. Hello Maya! Maya, hello! Maya! Sorry? Maya! Kaja. Oh, Kaja, sorry, peress li biddilt ismek għadni ma drajtux. Sorry, sorry, sorry. Nistaw nieħdu ritratt? Se toħodonna, please. I imagine she is very proud to be singing with you. An international star. Well,
I'm also proud to be singing with her, I mean. Tixtieq kont kantant?
Meta jkun qed il-bogħod minn xi ħadd, you feel the pain of separation.
Ġifieri inti tħobb ħafna tħobb ħafna Inti tħobb ħafna l-flowers? X'għandu x'jaqsam, le, le, le. Tixtieq kont kantant?
Kantant? Kantant jien. Inti kantant? Mela. All right. Mela bħalissa kif taf, dan l-aħħar qed isiru ħafna diżastri naturali u hekk, global warming and so on and so forth. Taħseb li dan qed jiġri ħabba l-polar shift jew ħabba l-acoustic shift?
X'inhi acoustic shift? Polar shift, mhux minħabba l-ozone layer qed isir. Eħe, inti taħseb imma li jistgħu jitranġaw l-affarijiet? Jekk ma noqogħdux nużaw l-isprays u hekk iva, suppost.
Isma', kif qed tħossok illum l-aħħar ġurnata ta' Glenn il-King? Xettru llum. Ħallina miċ-ċajt, għadu kemm ġie xi ħadd issa ħdejja u qaluli rawk tikpi, għalhekk tagħmilha daqshekk bi kbir. Ki, Min qallek hi?
Wejja. Tamam, mhux problema. Biss naqtgħuha dil-biċċa. Imma li toqgħod tibki. Inti taħseb li inti ddaħħaq? Ma ndaħħaqha għal xejn. Jien ferħan minni.
Reġa' ħa jibki. Wejja, le. S'issa għadni m'iniex fil-crying mode.

Sinuk għalihom ma' Peppi jew ma' Rest, miegħi jew mal-camera person, tista' tagħżel.
Peppi. So, even though. Għadha jsir min? Yeah.
Nofs simila. Yeah, I know.
Still. I don't think it's funny at all, actually. Hemm strofa minnhom fejn tgħid l-imħabba f'karozza, bl-Ingliż ovvjament. Ta' s. M'hemmx, ta'.
Forsi naqra ċitata u nsiet. Imma ħelwa, naħseb insiet. Ma jimpurtax, imma aħna ġast kemm ridna nkunu nafu għaliex ġo karozza ntar. Dak kollox.
It-tim ta' Xarabank fih ħmistax-il ruħ, producers, ġurnalisti u editors, li matul il-ġimgħa nkunu qegħdin naħdmu flimkien fuq investigazzjonijiet intervisti, features, diskussjonijiet, mistednin għall-panel u għas-sala u wkoll biex nimlew din l-udjenza. U dakinhar tal-programm live in-numru tat-tim jitla' għal 50 ruħ għax magħna jiżdiedu l-camera persons, id-diretturi, Persuni tekniċi ma ddawlu mas-sound. One, one, two, testing, testing. Nies li jarmaw is-set u l-bqija tal-kru. F'dawn it-22 sena saru aktar minn 850 programm. Kien hawn mijiet ta' nies fil-panel u f'din is-sala kien hawn aktar minn 100,000 ruħ. Ħafna nies jgħidulna neħħu għal udjenza ma tistgħux tagħmluh mingħajr udjenza l-programm għax joqgħod jagħmlu l-istorbju hekk, imma għalfejn tneħħiha? Xarab anke għalhekk huwa sabiħ għax fih l-udjenza Għax huwa mibni kollu madwar in-nies. Jistgħu jiġu n-nies hawn ġew illi mhumiex imlaħqin, li ma jafhom ħadd, illi mhumiex professjonisti imma li mill-esperjenza tagħhom jistgħu jqumu mis-sala u jistaqsu u jargumentaw ma' kull min ikun hawn, jista' jkun hawn il-Prim Ministru jew l-Arċisqof jew whoever. U dak is-sabiħ ta' Xarabank. U għalhekk Xarabank nemmen jien baqa' għaddej għal dawn is-snin kollha. Għaliex is-saħħa tiegħu ma ġabhiex mill-gvernijiet, is-saħħa tiegħu iġibha min-nies. U fis-sala jkun hawn minn kull tip ta' nies, ġieli tkun mimlija bit-tfal, Ġilidtkom mimlija biż-żgħażagħ, ġilidtkom mimlija b'ħaddiema, per eżempju, rrabjati, jew inkella nies ta' xi reliġjon, ġilidtkom mimlija bit-tewmin.
Imma l-aktar sala partikolari kienet dik mimlija bil-priġunieri, live. Jista' jiftaħ każ ieħor u ieħor u ieħor u jieħa l-eżempju tletin sena oħra. Għal xejn hu weħilhom, mhix għomor wieħed ħa jagħmel. U jekk joqtol lil xi ħadd hemm ġew, mhix għomor wieħed ħa jagħmel. Nassumu joqtol uffiċjal jew joqtol lili, xorta għomor wieħed ħa jagħmel, mhux se jagħmel xi għomriet.
Anke eżempju uffiċjal, temm hekk, it-tant tal-itfajla tiegħi, jiftħilha jiftħilha kull ġimgħa dan għall-viżta. Mar ikellimha fuq Facebook. Affaċċjajtu, kellimt id-direttur, mhux dan id-direttur kien hemm ieħor, Ejwa, ejwa, ejwa, fejn hu? X'riforma trid tuħ il-bniedem? In-nies jgħidulek li l-ħabs lukanda. Ħadd qatt ma għata weekend break. Ħadd ma ġie għal weekend break. U qas jiġu sarah rasek. Tajna spazju li tfal biex jisemmaw leħinhom. Jien ma naqbilx mal-kaċċa x'meta qegħdin imorru jisparaw għalla safar, l-ewwel nett qegħdin inaqsmu qegħdin inaqsu mill-natura. għax eh, la safar ħalaqhom Alla. U kieku naħseb li kieku jħalluhom itiru, iżjed jieħdu pjaċin milli jarawhom hemm mejtin. U bat il-mami għadha ċitazzjoni għax għax ma kellix liċenzja għad li għad li l-eċitazzjoni għax ma kellix liċenzja. Għad tila ħaqqek għad li jinta taqbes għal-warden si wettila

Għalli, għalli mit, għalli, għetlu mit, għetlu ġara jien. Għalli għalli kienem ċaħat ta' grettina, għalli ma suppost joġordi, jien ma tkellim ġej.
U poġġejt fuq da s-sidġu, sadattant għalt li t-xwab xaħġa. Squash. Għattila jekk għandek irma, sadattant id-nara daħħalitlu fil-ċina, u dat tifel etna raħ jilab madwari. F'daqqa waħda, iż-żewġ saqajn ta' wara tas-siġġu jinfetħu. U bdejt, u bdejt, dawk kienu l-iktar sekondi twal ta' ħajti. Bdejt diġà nimmaġina li nieżel fuq dal-baby. Kont jienu nieżel, Kont diġà qed nara t-Times tal-għada. PN candidate kills baby. Nieżel, nieżel, nispiċċa fl-art, kif niġi fl-art u nara dat tifer ħdejja wiċċ ma' wiċċ. Għat mulej, grazzi ħlistili.
U rajnihom jitbaqqbqu sew. Dottor Sant, wasal iż-żmien li tkunu accountable bħala partit fl-Oppożizzjoni ukoll fuq l-affarijiet kif tagħmluhom. Mela, Sur Prim Ministru, agħti l-eżempju u kun accountable fuq il-ħela ta' flus li għaddej fuq il-proġetti f'dal-pajjiż. Jien nippreferi f'dan l-istadju li l-flus inżommhom fil-bwiet tan-nies, mhux fil-bwiet tal-Gvern. Dik hija d-differenza bażika bejnietna. Li l-Kap tal-Oppożizzjoni lili jgħidli li għadt xi ħaġa qabel l-elezzjoni u issa qed ngħid bil-kontra, min għandu? li tant qalilna kontra l-Unjoni Ewropea u issa qed jgħidilna favur l-Unjoni Ewropea. Min għandu? Hemm biżżejjed biex Joseph Muscat mhux biss jirriżenja, imma biex ma jerġax imiss Mela irreżenja inti jekk insab li mhux veru. Konna hemm meta leħqu mexxejja ġodda. Marijiet Joseph Muscat wasal hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Dan huwa l-bidu ta' staġun politiku ġdid. Partit Laburista llum bagħat sinjal qawwi Kont qed nara l-programm Norman, kont qed nara l-programm kif kont id-dar, u smajt krip ta' uġigħ mingħand nies li huma importanti għall-Partit Laburista. Jien nistieden lil sħabi li kollha li kienu fl-istudju, lil Marlene, lil Maria, lil Chali, lil Pawlu, din darkom. Ejjew magħna hawnhekk u anke inti sieħbi. Inti postok magħna hawnhekk. Postok magħna hawnhekk.
Doktor Delia, tinsab ftit sekondi l-bot mill-ewwel messaġġ tiegħek lill partitari Nazzjonalisti. Kif qed tħossu? Qed inħossni emozzjonat, qed inħossni però seren illi l-messaġġ ta' tama tagħna ħajkun vera revoluzzjoni fil-ħsieb li għandu bżonn il-pajjiż.
Inti persuna differenti. Minn hawn u ftit ieħor.
Min ideffni dik li tikteb jew dik li tintaqa' magħha wiċċ imb. Biss bniedma rrabjata, sej, fil-fatt bniedma kuntenta ħafna. Alla ġabni kif jien. Ma nemminx li ġabek kif jien. Ġabni ma joqosni xejn. Ħaġa waħda biss. Jistax ikun għax Alla ma jikkontradixxi.